Mekanja menä basylýanaý şu garyndaş diýilýän zatdan menä basylýan. Näme boldy beýle?
Näme üçin meň ärimi işden kowduň? Ýanymda adam barypda. Näme ýamanlyk etdi o saňa?
O näme gowulyk etdi maňa? Dükana batyryp gelýä. Biz saňa ynam etdik garyndaş diýip, ynandyk saňa. Menem size ynam etdim-de garyndaş diýip getirdim. Siz nätdiňiz? Entek gapymdan süýrenip geler ýaly ederin seni, düşündiňmi? Menimi?
Senmi? Goýaý-da jan dogan. Näme üçin ýoldaşyň özi gelenok? Ýa gelmäne ýüzi ýokmy? Olam geler, iki bolup geleris. Edişime seret.
Gelseň gapym açyk. Ine görşüň ýaly Mekan aga. Indi şular ýaly adamlar bilen biz iş ýöretmeli. Kimiň aýala bi? Näme, çöregini aldyňmy elinden? Hiç zadynam alamok dos. Bir iş berip duşman gazanym özüme. Sebäbi näme? Adamlar tanyş boluň Eziz. Hawa bize eýjije täze işe geldi. Dolandyryjy bolar. Bilmeýän zadyny öwrediň. Hawa bilmeýän zadyňyzy öwreniň. Özünden gowy oglandyr. Bolýa nesip bolsa. Hemmämiz Eýjijiň abraýy üçin ylgaýas, bulam biziň birimiz bolar nesip bolsa. Hawa. Galanyny näme iş üstünde özüň tanyşarsyňyz, düşünşersiň, işleşersiňiz-ä nesip bolsa. Şeýlemi? Hawa. Eziz obada öz inlemizden. Hawa. Mundan öwrenmelije zatlar bar, ýöne öwretmeli zadam bar. Gowja oglan. Hawa. Öz garyndaşym. Nesip bolsa işleşip, galanynam işiň dowamynda tanyşarsyňyz adamlar. Işiňde üstünlik, gaýrat et. Sag boluň sag boluň, Şu nesip bolsa. HG üçin bir zähmet çekersiňdä, ýumrum obam. Nesip bolsam, köp köp sag boluň. Nesip bolsa, ýumrum ol bärini.
Ondan näme boldy? Onsoň.
Onsoň dost tomaşa başlady. Diňläň meni.
Şu dükanda menden bidin siňegem uçmaly däldir. Düşündiňizmi? Ýöräberiň.
Gowy-da, gözegçiligi öz eline alýan eken-dä. Yzyny diňledä, yzyny.
Gowdugyny. Mekan! Saňa bir salgy bereýin, hä? Oraz şun bomy. Çalt çalt hereket et näçe çalt şonça gowy. Özem kän sorawerme. Hanyda özüm aýdaryn. Bahasy bardada pul bardada demiň çykmasyn. Bolýamy. Bolýa bolýa ugra daýar. Düşünişmezlik bolmasa bolýa ugra daýar. Hiç hili düşünişmezlik bolmaz sorawermede işiň bile bol bar. Gowy zat ekenaý. Bah. Nesip bolsa alarys muny. Beýleki jaýlarda goýmalymy nämem.
Nämä garaşsamam edil bular ýaly öwrüme garaşmadym-ow. Hudaýsag.
Onsoň ony nädip bildiň?
Nägile zat ýerde ýatanok. Mekan. Bizä siňenok şo zat.
Han mümkinmi? Adam bar hä gürleşeris barar.
Bolýa. Aşakda oturyber.
Genjem gyssanmaç bolsa soň gürleşäýlo. Oturyber oturyber.
Yzy näme boldy?
Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam.
Gowmy ýagşymy ýagdaýlaryňyz öý içerler işler gowumy. Şükür hudaýa.
Gowmy özüňizem. Şükür Alla.
Oba gara gowy dämi ýaşuly ýaş kiçi saglykmy. Şükür hudaýa.
Bolýa.
Näçe wagt bäri ýükli oturýaň. Özüm bilen nimära sürýän. Ola gowy zat. Şäherde bir türk gördüňmi heý bir. Sebäbi şäher biraz çylşyrymlyrakdyr oba ýaly dälä. Känä, ulag känä. Alada etmesene-ow, bir zat ederis.
Alada edýän sebäbi zat meňki. Zat meňki bolany üçin alada edýän. Mekan! Mekan bärik gel! Mekana saglykmy, gowumy ýagdaýlaň? Ýük ulagyň açaryny ber şuňa. Hawa. Täze sürüji, ady Alym. Bolýamy? Işiňi ileri, gaýrat et. Ködemörsiňdä. Boldy boldy agam.
Bolýa sag bol.
Salowmalikim. Ýörüň agam.
Beh. Onam getiripsiňow işe. Olam garyndaşmy? Hawa. Iň erbet ýerem şoda. Ondan näme boldy? Soň ýükülow tapmadyk.

Bilemok, oglanlara makireý etýär diýdi. Ýo, Liza bir gezek gabat gelipdirler. Ýöne ýene bir zat bar. Habarladaýyn diýdim size. Gaýrat et gani.
Edi lustra uratdyrdy bir salga. Ýöne puly entegem gelenok. Özem-ä size aýtjak diýdi. Aýdan däldir-ä? Ýok, aýdanok.
Aýtsa puluny bermeli bolup-da. Çagyr onam. Bolýa. Alym sizden, ikiňizdenem. Eziz, ar şikaýat kän-ow. Sizi men garyndaş diýip getirdim-ow ştak. Siz ýatçy-da ýok-laý. Alym, näme kire edip ýörsiň-ow ol ulagda? Işiň ulag ol, iş üçin-ä ol. Näýlaý?
Pul gerek, etmeli bar-da, näýli adam-aý? Goý.
Berýän pulum ýetenokmy?
Näçe kän bolsa şonça gowy. Indi sen özüň ýatlatdyňda şony şeýlem. Şu Näçe müşderi kän bolsa şonçada maňa kän pul ba, ýöne seň beýdip gören ýerinde kire edip ýörmegiň maňa bolanja müşderimdenem gep eşitdirýä, düşünýäňmi? Hawa, şoň üçin açar goýda ýöräbersene. Hümm.
Bolýa.
Hawa, bar baraly, bar. Senem şolar ýaly, han ogul. Seňem bolşuň ýaranok. Seni dolandyrjak edip getirdik şu taýa. Seň özüňi dolandyrmak üçin bir adam gerekok. Düşünseň, maňa agyr ýük gerek däl, maňa ýükümi çekişjek gerek, dolandyryjy gerek. Maňa oň ýaly işgär gerek däl. Oň ýaly garyndaşam gerek däl, arkadan pyçak sokýan. Aý,
işleşjek bolsaň şeýtmeli, agam. Onda sen hem iş çagyşyny tabşy-da ýöräber.
Galanja aýlygymy bir ber-dä onda. Hä, şu taýdan men saňa bergilimi? Hawa, aýlygym bar-a, gal-la.
Edil sen Alanja Arkidenow salga ugratdyran lýustranyň bahasyny ödeýäň-hä? Ana şony doly üzmäkäň ujundan aýylajaň allagalaý. Bom, ýöne meň pulum üzüliki öýüň ugurdan lýustraň. Düşündiňmi? Şeýdip hasaplaşarys. Sen ýöne bergiňi üzgün ilki. Bolýam. Gaýrat et, indem görünmäý daş töwerekde.
Bor, bolýa. Ugrudan puluňam arkaýyn bol. Içgara galmyş garyndaş bolaýsyn-aý.
Nähili-aý bular?
Beh, seňem günüň gün däl-aý. Saňa-da Alla gaýrat bersin. Wagt boldy, men-ä ýörejek onda. Habarlaşarys. Habarlaşarys.
Bolýa Mekanjan, sag bol. Ýa, bismillah. Hawa, aýdyp otur. Näme boldy?
Öýden jaň etdiler. Ejeň jaň etdi. Näme diýip? Aý, şo iki sany işgär aýyrdyň diýip, ejeň daga nägilelik bildirýärler öýdýän. Oba baryp seni gowja ýamanlapdyrlar. Indiki gezek ejem jaň etse, aýtsyn-da, maňa aýlasyn-da şolar. Şu gün agşam özümem gürleşjek özümem aýdaryn. Men gowja düşündirerin. Bolýa-la, nämä gerek şeýdip dawa edip oturmak? Biderek başymyza belany satyn almaly. Deň bolmaly-la şolar bilen. Ýok.
Biz deň däl-ä, biz tapawutlanýas-a olar bilen diýip, tapawutlanamyzsoň olar diýensoň göni iş aldyk. Ýöne olaň edýän zady bolanok, tersine. Hawa.
Gyzykly dälä bu zatlar Jennet.
Aý onda-da sen tapawutlyrak bolaý şolardan. Ýene bir gezek aýdýan şolar bilen deň bolman birinji gezek haýyşt edenlerden şutak iş aldyk. Düşündiňmi? Men özüm düşündirerin olara gowy edipli. Jaň etsinler maňa. Aýt şeýt diýde. Agşam bir boşaşyp özümem aýlajak ejeme. Belki şu dynç gün bararys. Indiki gezek meň diýenmetde aýt jaň etsinler. Meň nomerymy bersinler. Maňa jaň etsinler. Bomy? Bolýa.
Hawa, men-ä gowy düşündireýin, kimiň näme, nire, nähili ýerine oturtmasam bolanok indi olary. Bolýa, düşündim.